Waw! Waw! Yn ni'r stuff ma? So nes i stock check rhyw chwe mis yn ôl, i'r ddu sydd oedd yn bwrw glaw. Mae iawn dwpsyn o bapur a bensal. 163 o yma. 163? Ddim di gorffan to.
Are you enjoying the display, my dear? I am indeed. Yeah, lovely cars.
This is the gentleman who owns them all.
Don't, don't say that to me, bydd y tax woman. Dwi'n meddwl.
Helo, croeso yn ôl i Howard yn y garage. Dyn ni ar Sir Fôn heddiw, tacle taid, Anglesey Transport Museum, efo Arfon Williams a'i teulu. Tybed lle mae Arfon ar hyn o bryd? Helo!
Helo!
Waw! Waw! Yn i'r stuff ma? Arfon, ie? Howard! Da chi'n alright? Da, wyt ti? Sut wyt ti?
Aw, gen ti stuff ma, does? Mae dacla ma. Ha?
Llon lle o dacla. Oes, yn does.
A mae di cychwyn fan hyn, ie?

A be di hwn? Fergie bech di hwn? Fergie bach, ia. TD20 di hwn. A be di hwn yn redeg ar? TVO neu diesel neu? Uh, petrol paraffin.
A o fanna nes o cychwyn pan o'ch chi'n... Pan o'ch chi'n...
Ia, 14 o'n i'n 14, ia.
Mistake o un ar e. Ia, mistake mwyaf, ia. Na, gweud yw, plesa.
Be, faint o, faint o tractors, cair, machines sydd yma wan? Be di'r count? So, nes i stoc check yw chwe mis nôl, i'r ddi sydd oedd yn bwrw glaw. Mae rownd o ption bapur ar bin sal. 163 o yma. 163? Ddim di gorffan to.
Mae un arall ond ers y nydd. Ha? Mae hwnnw'n gwrdd.
Mae rhywbeth arall di dod. Os, mae di dwad. A sut, sut maen nhw'n dod te? Da chi'n ffeindio nhw? Exchange am art, classic car neu beth? Mae'r ma, ma tractors mae gyd wrth wedi bod ar yr ynys trwy foes. A di bod chi da garis am 40 years. O chi yn, yn, yn, yn gairwen rhedeg garis? Ti'n yn gairwen, ia.
So gennych chi dipyn o profiad efo'r un tractors a... Oedd, oedd. A so chi sbio yma, 90% o'n nhw. Ie. Wedi 90 milltir. A be di rhain i gyd?
Fergis bech di rhain i gyd, ne? Ia. A be di, be di rhywbeth fel hyn werth, wan te? Dyn nhw'n mynd ddweud, iawn, maen nhw'n werth rhyw ddwy fil hanner dair di gwneud fe.
A sy'n gwaith wneud yn nhw, pan ydych chi'n cael nhw? O, os mae'n pintio, gan o fynd, de. Ond mae'n cael nhw fynd yn eitha hawdd, di? Di, di, rocket science, ac di.

Prynu eisiau mas i Harris gyno. Got something of interest to you, mewn thai. What is it, John, meddwl? A ledger, mewn thai. Beibl mowr. Ela. Ie. Yeah.
Bob un ffyrgi bach gath ei gwerthu North Wales. Ie, yeah, wir. Fe han, fe hanas nhw'n gyd ohono fo. Mae'n bobl yn ffonio fi. Faint, faint oedd wedi cael ei werthu yma? Faint o ffyrgis? Ar, glwyr. Miloedd?
Miloedd nhw.
O bob un ffarm yn Sir Fôn yn hyn, ac yn arwan.

Daw, daw. Mae ti rhywbeth wahanol fanna. Hon yn ffordan, ynddi? Mae hwnna wedi dod o Essex, siŵr, ynddi? Dagenham, lle o'n i'n cael ei bildio, yn Boreham, lle oedd y rally cars yn cael ei bildio, New Holland. Yn China. China? China, hon gael ei bildio under license i Ford. Apparently, iwsio nhw i'r race fields yn China, ddon. 12 speed gearbox o'n i, power steering, a foot throttle ni. A foot throttle? Fan hyn mae'r foot throttle, ia? Ia.
Daw.
Mae'n compact ydi.
Yndi.
Yndi. Mae hwnna werth pres yndi, achos bod o mor... Uh, Wel, i mynd arall. Uh, Wel, i mynd arall. Fe sy'n fanna te, o'n i'n weld BMC, o'n i'n gwybod BMC yn ei tractors. O'n geid hein i councils, i dorri gwair um, cael chwarae plant.
Ah, ie, ie, ie. Efo grass tyres. Ar grass tyres yn nhw. Ninja 1.6 diesel bach ninja yn J4 ni. Ie.
Mae'n fast e, mae'n sionc. Ond di? Mae'n mynd i fynd.
A wedyn high gear di mynd rownd y ceia. Ia. Um, ceia uh, torri. Mae siwr sy'n mynd tŵr dydd ar galwyd o ddisol, fysa. O, neu. Bwys yna'n rhaid redag, da.
A mae'n dipyn oed ar hwn, yn does? Fortune E27 and Dion. Oedd, oedd rhaid, lot o rhaid i cael ei bildio at yr yfel, yn does? Oedd o'n Warland a lot o'n nhw. Warland.

Mae yna un neu ddau yma, oes? Oes. A ceir mwyaf modern dros fan hyn, yn does? A dyna beth sy'n tynnu lyged fi. Be di hwn de? Mexico neu 1600 na be? 1300. 1300.
1300 Sport?
Na. Ne di.
Achos oedd y 1300 Sport efo flared arches yn dweud. Oedd. Na, bog standard.
Bog standard 1300. Mae yna 1600 cosflon i da. O, ia.
Pawb yn neud hwnna, yn dweud. Tynnu 1300 allan rhaid i'r cross 16 crossflo. Di hwn di cael ei ail wneud? Da ni'n iawn spray hwn do.
Nice yndi?
Ha? Be di'r be di'r coch? Be di'r enw'r coch? Coch. Coch. Ia, ond ond na wahanol enw hefo ffôn, yn doedd? Oedd, oedd.
A lot o chi di miwsio na teledu fyd os. Ia, ia, ia, ia. Be di hwn da? RS 2000. O llan o pwll oedd hon. Dyn Alwyn, oedd di sefyll yn garej am yw bedair byd mlynedd, mae'n siŵr. A mi ffoni isio, oedd eisiau eisiau gwerthu, nes i'n ein holi. Yna fo, mae yma bus. Two owners from New bought originally from Kirby's of Wrexham, dwi'n yeah. cofio reina. Does am un twll i gael ei sgriwio ni rioed, mae'n fel oedd e'r ffactri. Yndi, chwarae ti, chwarae ti. A'r hanes i ar y ffenest. Ar y ffenest fyna. Yeah.
A ges ti, ges ti beth ti'n galw efo fo, do? Yr, um, full history. Y full history. Do.
Mae rhaid nhw'n bilo sel yma. So be di hwn? Di hwn yn four-wheel drive neu two-wheel drive? Two-wheel drive. Two-wheel drive.
Cosworth Sapphire Dam. Sapphire Cosworth.
Nes i cychwyn wneud lot o rallies yn un o'r rhain efo Gwyndaf yeah. Yeah. yn y 90s. Two-wheel drive Sapphire. Lovely car. A fi di'r tydydd o'n yr hon. Mae hon, hon dangos 64,000, ia. Ia? Mae hon uh, 2,000 dangos. Be di hon? Be si ar y mileage?
Uh, be di mileage ar hwnna? 60.
60. Original tyres o'n hwnna.
Oes, oes. Neg, oes. 60,000? Ia. Oedd o'm yn gyrru te nag oedd? Na, gwyd o beth i o beth i wsio i. A beth sy'n fan hyn? Um, Allegro neu Fandom Pla? Allegro Fandom Pla.
Allegro Fandom Pla.
Oedd um, tad yng nghyfraith efo un o'r rhain? Posh. Oedd. A oedd o'n brown a ddeitha spray efo di? Ie. Yeah. Oedd rai o'n efo Stephen Will Square yn doedd. Be di hanes o'n lleol? O, Stoc on Trent oedd hon. Ie. Yeah.
Oedd hen fachgan dod yma am flynyddoedd, a mi farwodd o tua blwyddyn a hanner yn do. A dod o'n plant, nhw'n ei wyllus o'n dweud, oedd y tŷ yn mynd i ddewis o, a bod y car yn dweud i'w cael taith, ac o'n i'n mynd o feddwl o lle yma, ar ddau amod, bod y badges yn aros o, a mae gap fflat ar y ffinas yn ôl. Mae gap fflat ar y cefn.
Na bydd y conditions. Di hon di cael peint te? Na, gdi. Neg di. Daw, mae o'n dde, yndi, na? Di, mae'n lan o'n adwy.
Mae o'n, mae o'n anhygol yn dydy. Fand yn pla. O, chi rhywun, o, os gen ti fand yn pla, ond oedd ot. O, mae'n byw yn ti council. Lyflu. Be arall sy'n uh, sy yn dy galon di de yma? Hein.
O, ie? Yeah? Westminster. Hein di'r ceg o'r sy'n yma.

Be di hwn te? Mae hwn yn neis, hefyd, ni? 1929 Dodge di hon. Dodge Brothers. Di hwnna'n cychwyn...
Uh, ti eisiau stick i cychwyn hwnna? Neu? Botwm. Botwm. Imported from Canada, mae'n uffar ni. Yeah. O, apparently oedd o'r unig un sy'n wlad o'n dymol. Ie? Yeah? Mae ffrindiau mi brynodd o, to'n mynd y dda iawn. A mi oedd i gael llond i fod, eisiau prynu'r blydi Dodge o'n dda iawn, mi ddod yn siom dan ôl. A mae hon yn reit-hand drive de. Ie, yeah, o dod o Canada. Di cael ei exportio i Canada. Be di hanes y, y, y, y olwynion pren? Ie. Yeah.
Ond mae'r ma un yna'n dod allan di a mae'r olwynion dal ar y rym di. Yr outer rym sy'n dod yeah.
Wedyn beth ti'n neud, ti just, mae rym gynt ar y fatha sper. Just roi ti'n lle ar chlampio i da. O chi'n sôn bod chi'n gofod rhoi dŵr ar reina yn bore? Sa'n gei prodasa fo hi. Ie. Yeah. A gosod ti rhoi dŵr ar nhw'n noson cynt. Stopio nhw'n sgwithio.
Beth yw'n dod yn gongol o wyn Chwyddo'r coedyn mae'n iawn. Nawr, glywes i hanes am y Westminsters wan wan, yeah. bo gen ti chwech o'r ein, rownd o'r lle, mae i gyd. Hwn. Neb arall yn y byd efo full set o Westminsters, di hwnna'n iawn? Five, six, saith.
Neb arall? Nag os dwi'n meddwl. Yr unig gar sy'n gen i ddim ydy Westminster Estates. Right.
Un o sy'n ar ôl. A mae siarad ti ddiawl gwneud ti, Classic Car Weekly di gei ti flwyddyn dwytha, yeah. a di gwerthu siarad ti plant. 34,000 na ti. So wili di mynd yna. Definitely ddim, ie. Yeah. No.
Mae hwnna rhywbeth special i cael, i cael y saith y cair yr un un uh, make, ten di? Di mae'r un gyntaf gen i E90 short boots, E95, 105, 105 yn yn plas, 110 Westminster a'r dwytha yr Austin 3 litre yna. A hwn di dy favourite da, ie, Westminster? Ie, mae'n eitha car.
Ie. Dwi'n licio Vauxhalls a Ford, cofio. Ond swn eisiau mynd i Scotland fel swn jympio hwnna goff. Yn hwnna fel sych chi'n mynd.
Ia. Ddim yn y mini bech ti ôl ti? Raglwyd mae hwnna. A raglwyd mae hwnna.
Brw, gwrs hwnnw.
Rhi bech. Dwi'n sa ti tam bit yn y mini chweith.
Be da chi'n trio ddweud? hwnna dwi'n licio, mini pick-up. Ia. Handi.
Yndi.
Handi iawn de. Yndi.
O'n i'n gweud MOT sy hogyn ma. A nes i'n gweld ti am da dwy mlynedd. A dyma fo'n ffonio mi out of the blue. Uh, ti eisiau prynu'r uh, pick-up ar ddi? Di wedge 93 fi mi o, ia. So ni'n bod agwam ddwn na, yn dest yn mwg, ti'n cael sgrapio le. A cwnswyd eich dicar ni, bod yn da hi o'r sgrap. Di mynd, mi ddo, di. O, startio i, rhaid i chi lawr am MOT, mi ddo, gan ti'n cael stop. Mi ddo, dreifio acw, 120 quid. 120 quid? 400 am hwnna. A, o do?
Do.

Prynu hon gyn bleddu nes i ffrindiau i mi. Mae yna aquaplane head ar hon. Aquaplane? Be di hwnna de? Aluminium di cael ei bolisio de. Right. Dim nein hors di hon, mae hon yn lefn yn y haf. O, oh, mae hwnna'n mynd de. Mae hwn yn mynd i mwtro. So oedd hyn Mr Rudge yn mynd round yn neud y telis yn fast yn doedd? A be di hwn? Caffi Nine Tea Rooms. Wel, dyna lle dyn ni eisiau mynd nesaf, ynddi? Dyna. Dan fach o fwyd.
A mae hwn yn hysbysebu ar y lle yma, ynddi? Taclau Yndi. tai. Be di hanes hwn? O hon ar werth yn Classica Weekly yn Luton, by Luton Airport. Ia. Yeah. So, nes i'r deal ar y ffôn o. A mae'n gyrru cys son-in-law a ferch i'n holi. O, di dweud bod na firi fo'r to.

all the way just outside London. Finish and reset. So, 1952 Folkestone E83W, 1200cc, 10 horse side valve, yeah. built between 38 and 57. A wnaeth hwn cario half a ton? Yes. Daw, daw.
Hwn yw'r Austin. 105 Westminster di hon. A hwn oedd yr un o'ch chi'n cael i, i, i wneud fyny? Yeah. Mae hwn wedi cael paint job newydd, ynddi? Yndi, yndi. A, mae wedi gwneud job dde, ynddi? Yndi. Ond siw bod paint newydd fel un wan, modern paint, yn edrych yn well. Yr hen paint, oedd o'n, oedd o'n, oedd o'n dwlu yn doedd? Oedd, oedd. O rhaid ni ffeintio iawn bod i ffaint i mor dena. Beth am y, beth am y chromes? Na, mae hynna'n iawn i gyd.
Mae'r un, o'r hynna'n...
Totally original.
Original. Ne.
Very nice. Pedair o hyn sy'n y byd. Pedair o hyn y byd? Pedair sy'n ôl yn y byd. Mae fawr liwn te.
Owner's Driver's Handbook. Be mae'n ddaid am fan hyn wan? From BMC only 65 shillings. The seatbelt a two ton tug can't break. Daw, daw. Di hwn yn reproduction ten neu... Na, di, original.
Original. Yn waith papur ofnadwy fo'r car ma. Oedd?
Elite service intervals, thousand miles. Carburetors, A105 model, remove suction chamber cap, damper assembly and replenish oil reservoir. Ia. Pa fath o oil?
SU, engine oil.
SAE be? 30. 20.
20.
Oh!
Ti di roed y wrong oil yn hwn? Na, ddo tad.
Yn siarad. A ma fo'r engine fanna, ynddi? Ia. Daw, daw. Pryd eth automatic gearboxes allan de? Pryd ych chi'n cofio... Pre-select. Pre-select. Uh, ta 1940. 1940. Yeah.
Bob peth fel hyn wan yn, yn, yn change gear. Di, syncros.
Does am crash gear ar hon o gwbl dde. So pryd oedd cair yn dod allan? Pa, pa fath o gair efo, efo automatic te? Wel, da ti gael hon automatic, so ti'n gordraw nhw. Right. Ond hon special order efo floor on the floor de.

A clywes i bod dy favourite fan hyn wan. O yndi. Ha?
Ma hi. Land Rover 109 long wheelbase 1964 ydi hon. Brynais i hon 55 years yn ol. O hwn yn rwbeth special ar adeg hynny te? Oedd.
Mae i prynu gin Ewi Nant nes i si 150 pound o. O Andrew.
Amdani.
A Ond dwi'n meddwl bod chi wedi gwneud lot i hwn. Do, mae hon wedi cael lot o waith.

A mes i neu bachu i fyny a mae rhyw ddal yn dweud, what you gonna do with that? Mae'n dweud, I'm gonna pull that, mae'n dweud. O, di dychyn am i, o'n i'n gweld ti'n symud. Ond unwaith o'n i'n symud, o'n i'n iawn, dweud. Nes i o'n i'n iawn, dweud.
Ond o bob dim yn ni, dweud.
Bo teli weldio, welda, so llond ti o stwff, dweud. A siw, mae fel lighthouse ar ddar fi nos, ynddi? O, mae'n dda Blackpool. Goliadau...
Mae'n dda Blackpool.
Ie, yeah, mae'n mae eitha special, ynddi? Ie. Yeah. O ti'n licio Land Rovers? Do, dwi'n rhaid ffond o'n nhw. Dwi'n meddwl, wel, bod nhw'n Press steel. Just pieces o pieces o steel 'di gael ei bwltio at ei gilydd a... Wyt ti syth mae eisiau explainio Land Rover? Ie.
Glorified tractor. Glorified tractor, ie. Yeah. Ia, mae'n rough, uncomfortable, mae'n gillwng dŵr, ond mae'n geid y job.
A dyna be den nhw, Land Rover. Ia. Ie, ynddo. Ia. Glorified tractors.
Not comfortable. Farmer yn deud uh, llan ddeiniol, llan ddaniol. Llan ddaniol, ia.
So mae hwnna'n boi lleol. Yndi.
Brynis i hon a'r fforsiwn metr diesel gyda fo. Be di hwn de? Winch yw hwnna, ia? Winch, ia. Capstan Tynnu cwch, tynnu cwch allan o'r dŵr. Capstan, neu tynnu hi allan de. O ie, tynnu, os, os di o'n sownd. Ie, ie. A mae hwn is dal dan restoration. Yndi, mae hon yn yr operating theatre. Mae mab yn nghyfraith fi hon, Chris. O ia. Hen un i anti fod ia. Iddi hi, naid i fyny i hi? Nag i ddo, mae o wedi chael ei gini, ond diom, chi ddim gwerthu. A Land Rover, be di hwn te? One o nine. Um, a... Four, four control. Army oedd rhain, ie? Ex-army. Ex-army.
Yeah.
Be o'n nhw'n neud te?
Neud um, recovery vehicles y bethau, ie? Recovery vehicles, tynnu gyna bach tyn ôl. Be oedd, uh, be oedd o dan y bonnet fan hyn te? Six cylinder rover petrol.
Six cylinder rover. Ond dwi wedi rhaid injan Massey 65 yn on. O reit. Oedd 136.
So mae hwn yn proper recovery. O, o ex-army di hwn, ie? Ia, ia.
Mae hwn gwbl y cyt. Ar un siar y bang fan hyn, Lee? A, a, dim siar y bang di hwnna. O, dim siar y bang. Be di hwn de? Coach. Coach.
Be di'r gwaniaeth rhwng siar y bang a coach? Siar y bang. Sorry am my ignorance. Open bus di siar y bang. Right. Co merchants, fel yr i, mynd a glo gwmpas, weekends, right, body bus yn ni.
Ond mae hwn, achos bod hi'n drws a glas, mae'n coach. Coach. So be di hanes y coach ma?
1934. Mae hon yn cael ei phen blwydd yma, 90. Yndi, 90.
Mae'r unig Albion Valiant efo Harrington Coach Works yn y byd. Al, Albion di'r, Al, Albion di'r truck a'r Coach Works tu fewn. Albion di logo Taclotaeth. Ia, ia, ia. A siŵr ar Sunrise.
Reit.
On the button, off. On the button i cychwyn. Yeah. A wedyn, pwy oedd y Coachworks? Harringtons. Harringtons, o lle o'r reina? Uh, pŵl yn Dorset neu fel Dorset, yes. Ond nhw oedd y Premier League mewn Coach Builders. Mewn Coach Builders. Yeah. So, be di hanes hwn te? Prynu hon... Y coach ma?
Y coach ma, ia, dim siarad bang. Um, prynu hon di Mark Farrell nes i. Right.
Mae yna ddau gearbox yn ei.

Am bo' hi rhy mae rhy hen. A ma' rhy hen. Ti'm isio test arni?
So jyst mynd â fo ar y ffor? Ie jyst pigio fe off.
Da iawn. Ma' hon yn mynd i falu pan... A be' ma' hwn yn redeg, diesel ne' petrol? Honna 'di'r injan betrol.
Reit. Eight litre four to the gallon. Four to the gallon so 'dych chi 'di roi diesel fewn? 'Dan ni roi Gardner six L double-you rhyn oed ar bys yni. Reit. Eighteen to the gallon.
Eighteen to the gallon so good economy one. Yes. A special buses Bobl yn mynd am priodasu, priodasu a... Ti'n cael 30 man o bobl, ti'm isio pump o geir nagos? Na, gwes. Da, ti'n gwybod be dwi'n dwi, dwi meddwl yn syth do fewn iddo fo? Cinema. Mae fel cinema yndi, Railway Coachworks. carriage. Ha? Railway carriage, ie. Yeah. Bob un ffinast yn agor ni. Yndi. A sunshine roof ni. Ag air conditioning. Beth ti'n meddwl air conditioning? Mae yna fent yn tyn ôl ti'n agor i beth ti'n mynd yn dy flaen, mae gwynt, sy'n ni mwg allan. Yndi wir?

Bulletproof. Ah, mogi thaw fanna. Ydy hwnna yn genuine? Na di? Na chdi. Be di hwnna te? Di cael ei ail wneud? Sgoi yn deitha ti boi bryn Sir Landro gyno? Ia.
Ond mi o hwn yn ddarna gyno. Right. Mae'n ffonio eto mor ystawsyn ar o'n ddi. Na, gos ni'n bryd i mi ddo. Gosa ti'n gael o mewn di sgap o'n ddi. Mae fi'n ei weld oedd reinjan allan a o'n iach diw. Mae'n ti'n dan o, diw, sa fawr chdi mo ddi, neu fyddo'n di sgap o'n ddi. Alla i neud o'n gar ordinary, mi nath i neud o'n police car. Ah, right. Sa ti'n sbio na fo?
Sa car polis yn bod pedair drws na sa. Ah, na. Sa ti'n blisman di arrestio yeah. fi di meddwl, yeah. ti'n jumpio na, dwi di mynd. Ie, ti'n mynd, dyn ni di allan. So. O'n interesting, dwi?
Oedd. Well, interesting. Mwy interesting. Neu protas o'n Llanberis, Victoria Hotel, plisman a police woman. Y gola glas o'n beth ti'n mynd ar o'n modd, iawn, mi o champion BB Bagoffa i fynd adra. Bob gwylio yn efo Boris, gwm o leitio'r car, mae'n dod i yma, gofod glas dal i fynd. Dal i fynd.
Foxol Viva fanna wan. Ia. Y car cynta i fi o Foxol Viva, Ia. ond estate. Ia, ia, ti rare beast yw. Oh, 1300, 1300 engine, ond ges i short motor newydd a ges i wneud y valves a Ia. polish a bob peth. Ia, oedd i fynd, oedd i fynd, ti'n bo, mor fast oedd y door handles yn twtio llawr. Ia, ia, iawn.
Ac oedd 'na mirror mawr fan 'yn 'de a clecies i'r mirror a tynnodd o twll mawr yn y wing. Nice car. Pie Cresta di hon?
Nineteen...
Cresta nineteen sixty. Six cylinder bach two point two. Duw ma'n nice hefyd yndi?
Dwi'n meddwl o'dd ten years mi brynu hon gin y ffarmwr. Roedd i garej sgwrs y test o'r gwrth i bob tro. Tha cymryd ten years i brynu o? Do mi ges i un diwadd gynno. Yna hi yn y shed li. Yn fan 'na. Ie ie. O bechod i weld 'i ynde? Am y ddau ddiwrnod ni chau allan. 'Na fo, dwi 'di agor y drws, dwi 'di gweld ti. Gath o'r car yn chwe mis oed. Do. So fi 'di'r ail owner fi. Neis o fynd i. Reit, mae gennym ni sioc i dod wan trwy'r drws yna, yn does? Toes mawr. A toes mawr.
Come on. Gas guzzlers.
Well i ni wneud beth ti'n galw marcio fe fan hyn, ie? Left, right, left.

Be ddiawl di hwn te? Goled yw hwnna? Search lamp ti'n dda?
Ie.
Um, A engine wedyn i wneud y batteries, i wneud y search lamp? Ford D series
o generator i ola un bulb. A, a pa fath o chassis diwn, be di o te? Com, comer super poes di on. Four wheel drive? Yndi.
Yndi. Lle ges di hwnnw? Yn rachub yn Bethesda, benw fyny. Bethesda.
A'r gole hefyd? A, na, prynu'r gola, mab yn gyfath gyda'r gola. Alright. A'r iben yfath. Super sewers yma nawr, ar ffrant llonga. Ah, reit. Mae'r bîm yn splitio. Ah, reit, reit, reit. 800 million candle power, ia. 800 million candle power. Brilliant. So ti'n gallu weld hwnna o werddon, siŵr? Ti roed y bîm at ei gilydd, ti sbio ar ochr Wyddfa. Ah, a ti'n gallu weld y top Wyddfa?

Daw, daw.
A be di hwn te? Mefan hipo.
A be, be mae hwn yn cario? Be, be oedd hwn? Tŵp carrier a ammunition a tynnu gwn. A size y siasi?
Yeah. Be di hwnna? Mae'n ffan 12 inches siwr ni? Di, steel.
Iasi.
Ti'n gofod gweithio i gweithio ar rai, ti'n gofod bod yn boi, boi cri yn dwyt? Wel, gole o ffit, mae'n dyddiau na i pasio i mi gniom. Bedford di hwn?
Bedford RL di hon.
RL.
R'un injan yn union agos un hon. Di hwn yr agor? Yndi. Creature comforts. Ie.
Yeah. Basic, ie? Yeah? So be oedd hwn yn cario? Bobl? Troops, gyna, tynnu gyna, tynnu oedd nhw. O, ti di ail peintio rhaid, do? Do, fo llaw, da. Do.
O, mo hwn yn eitha hen, dyndi?
Leyland Hippo di hon. Leyland Hippo.
Ia.
Thousand pound i chdi fan, sy'n gwneud dau fater o'n adeg, mae dy fawr ti'n twtio dy botwm. Boff! Cychwyn Instant, on the button. Ia, bod y rhyfel yn army yn syrfis yn o bob amser, yn dweud? Di sŵl iawn. O, be di hwn? O, be di hwn? Hummer di hwn, ia?
Humber pig. Do, do. Pwy sy'n fod yn weldio hwn? Minister Defence, da.
Iesu. Yn pwyni am steil na gan. Get it out. Be iawn da.
Pwy o'n gweithio iddyn nhw? Chicken Shit Welding Co.
Rhymi da. Ie. One, two, three skins. Three skins.
Oedd o'n cael ei chwalu yn doedd? Dwi'n o'n para'n i'r A nôl ymlaen a weld it back up, ie? Yeah? Ond y machine yma, be di hwn wan, y crane ma? Ma hwn yn rhywbeth special, yndi? Yndi. Huh? Heavy wrecker di hon. Heavy wrecker, gen yr, gen yr uh, military? Military, ia.
Leila Marsian di hon. Injan Rolls Royce Air 2 yn dy'r petrol ni. A crane?
Crane.
Faint mae crane yn mynd fyny? Ta 10 tons. 10 tons? Yndi.

Rhyd rhyd i rhedag i godi lot o'i de. O, yndi? Yndi, mae'n rhaid.
Mae'n mynd os i'n rhedeg.
Ysgu di dipyn bach a mwy na milltir y galwyn ti gyd da. Milltir y galwyn.
Ac os wyt ti ar sait, dyna ti fan hyn wan. Faint, faint o amser ych chi'n gael am... Mae'n siŵr bod ni, na i godi beams o'na i gyd, wei. Siŵr bod e'n costi di a... Pum punt i godi bob un mlwydd. Yn gwbl. Galon, calon yr un. Oedd. Ac rhaid i galon wan, mae'n 150 a litre, 5 litres. Ie, mae galon yn 750 wan, di? Di, 120 gallons yn ni, tank. Sio mortgage. Oedd yn licio ti, os ti'n llenni hwn fyny yn lleol yn y garej. Wyt ti wedi mynd rhywle bell na fydde? Llandudno. Llandudno? Mae gom bell.
Faint oedd y trip i gyd? 26 miles there, 26 miles back, 60 gallons of fuel. 60 gallons, 6 sevens, 320 pound. Yeah. Yes, see.
Ti'n eisiau mynd yn bell, then I go. You're going in style.
Yeah. Nobody argues.
No, I would have said, yeah. No.
A lle ges di hwn de? O syffog lle modd oedd hon, ar low loader. Ar low loader. Mwynhau'n byd ydy'r cit, sa'n neb ysio nhw. Ie, yeah, ie. Yeah.
Wedyn, pethau bach na hon yn ddrud. Ie, yeah, ie. Yeah.

Bedford MSC. Ia.
Ond os ti'm yn licio mynd fyny'r pren, ladder pren na. He? Rhaid mi chwaith.
Ti'n bach o odwm o'r hwnna. Special ydi i di bildio ei hunan. Ie.
Ca- drysa... Standard cab. A pethau Bedford o byd yn nhw. Ie. Mynd di rhoi dau yn ei gilydd. Ie. Neu crew cab de. Ffantastig.
Wel mae di bod yn andros o ddiddorol i dod yma i weld y... tacle'r um, collection o'n i'n mynd i ddweud, yeah. ne? Ti'n dod â lot o pleser i lot o bobl. Just, just watching y bobl yn cerdded round heddiw yn gwenu ac yn weld pethau o'r, o, o, o, pan o'n nhw'n plant, plant ti'n bo. Mae'n nice i weld. Nostalgia dyn nhw. Ie. Ie. Mae siw bod hwnna'n rhoi rhywbeth i ti, yndi? Yndi, mae nhw'n cael pleser.
Dwi'n cael pleser yn gwachod nhw. Ie.
A ti'n cael pleser i trwsio pethau a rhoi nhw'n ôl ti gilydd? Weithiau.
Weithiau. Ie, mae beth am dy fam. Be mae'r llyged fel, dych chi'n gallu weld te? Y eh? pethau bech ma? Na, glwy'n ar tu. Eisiau glasses? Teimla dan y bysau sy'n mynd. A mynedd, gen ti mynedd?
O, os ydych chi'n mynedd yn darfod, dwi'n mynd allan am smoc te. Oh, right.
Yeah. Right, un peth sy'n ar ôl fan te. Yeah.